Дзидза, дзидзатӕм. Мӕсӕ. Хазби, дзидза балхӕдтай? Хазби, ты купил мясо? Ножт. Выпивка. Ножт дӕр балхӕн, Хъазбег. Выпивку тоже купи, Казбек. Зӕгъын. Сказать. Зӕгъ-ма, кӕдӕм цӕуыс? Скажи-ка, куда ты идешь? Косырдыгай. Откуда? С какой стороны? Кӕцырдыгӕй ис дукани? С какой стороны магазин? Уӕй кӕнын. Продавать. Ӕз уӕй кӕнын сӕнӕфсир. Я продаю виноград. Уӕртӕ. Вон. Уӕртӕ уым кӕнынц физонӕг. Вот там жарят шашлык. Уым. Там. Уым цы кушешь? Что ты там делаешь? Рахизырдыгӕй. С правой стороны. Рахизырдыгӕй та фысымуат ис. А с правой стороны есть гостиница. А ви? Или, ли, разве? Дыргътӕ балхӕнон ӕви адчинӕгтӕм? Мне фрукты купить или сладости? Стур, стуртӕ. Крупный рогатый скот. Махмӕ стуртӕ дӕр ис. У нас и крупный рогатый скот есть. Стуры фыд. Говядина. Ӕз стуры фыд уарзын. Я люблю говядину. Фӕрск, фӕрсчытӕ. Ребро. Хъантемыр ды стуры фӕрсчытӕ балхӕн. Кантемир, ты купи говяжьи ребра.

Фиу нӕ физонӕгӕн бахъӕудзӕн. Жир нам понадобится для шашлыка. Ӕрдӕг. Половина. Килойы ӕрдӕг нын фаг у. Полкило нам достаточно. Фаг уӕвын. Быть достаточно. Иу чъири нын фаг у? Вам достаточно одного пирога? Товд. Горячий, жаркий. Товд чъиритӕ ма рахӕсс. Принеси-ка горячие пироги. Арахъхъ. Арака, водка. Арахъ дӕр нӕ хъӕуы ӕлхӕнын. Араку нам тоже нужно купить. Сӕн, сӕнтӕ. Вино. Дыууӕ сӕны райстон. Я взял две бутылки вина. рох кӕнын. Забывать, забываться. Ӕз уыцы изӕр нӕ рох кӕнын. Я не забываю тот вечер. Дарддӕр. Дальше. Супермаркет дарддӕр ис. Супермаркет дальше. Алцыдӕр. Все, что угодно. Ам алцыдӕр ис балхӕнын. Здесь можно купить все.

Хорз лӕг, зӕгъ-ма дӕ хорзӕхӕй, ам дзидза кӕуӕй кӕнынц? Уӕртӕ уым, рахизырдыгӕй. Батрадз, цавӕр дзидза райсӕм? Стуры фыд ӕви карк? Стуры фыд. Кувынмӕ ӕртӕ фӕрсчы, физонӕгӕн та стуры игӕр ӕмӕ зӕрдӕ. Физонӕгӕн фиу килыйӕрдӕг райсут. Килыйӕрдӕг фаг у? О, мӕнмӕ гӕсгӕ фаг у. Фатимӕ, ӕртӕ чъирийы дзул ӕмӕ цӕхх райс. Ӕз та нозт ӕмӕ дӕттӕ балхӕндзынӕн, арахъ, сӕн, суардон. Ницы рох кӕнӕм, мӕнмӕ гӕсгӕ алцыдӕр балхӕдтам. Уӕдӕ уӕд цӕуӕм дарддӕр. Батрадз, мисурӕтмӕ ма фӕдзур. Ӕз ӕм фӕдзырдтон. Хорз, уӕдӕ цӕуӕм.

Хорз лӕг, зӕгъ-ма нын дӕ хорзӕхӕй ам дзидза кӕмӕй кӕнынц? Уӕртӕ уым рахизырдыгӕй. Дӕ уд цавӕр дзидзайы стуры фыд ӕви карк? Стуры фыд кувынмӕ ӕртӕ фӕрсчы, физонӕгӕн та стуры игӕр ӕмӕ зӕрдӕ. Физонӕгӕн фиу килӕй рдӕг райсут. Килӕйы рдӕг фаг у? О, мӕнмӕ гӕсгӕ фаг у. Фатимэ ӕртӕ чъирийы дзул ӕмӕ цӕхх райс. Цыт ӕвдысты. Ӕз та нозт ӕмӕ дӕттӕ балхӕндзынӕн арахъхъ сӕн суардон. Ницы рох кӕнӕм. Мӕнмӕ гӕсгӕ алцыдӕр балхӕдтам. Уӕдӕ уӕд цӕуӕм дарддӕр. Дауыт Мисурӕтмӕ дӕр фӕдзур. Махӕн фӕдзырдтам. Хорз, уӕдӕ цӕуӕм. Аныхас кӕнӕм, цыма нӕ балхӕдтам базары. Цы балхӕдтам базары? Дзул балхӕдтам базары. Цы ма нӕ балхӕдтам базары? Дзул ма нӕ балхӕдтам базары. Ножт, выпивка. дыргътӕ фрукты ӕртӕ чъири три пирога

множественное число. Мах уӕй кӕнӕм. Мы продаем. Сымах уӕй кӕнут. Вы продаете. Уыдон уӕй кӕнынц. Они продают. Аналогично. Ахуыр кӕнын. Учиться. Ӕххуыс кӕнын. Помогать. Байгом кӕнын. Открыть. Рох кӕнын. Забывать. Ныхас кӕнын. Разговаривать.

Что мы еще не купили? Цы ма нӕ балхӕдтам? Дӕттӕ ма нӕ балхӕдтам?

Где что продают. Хорз лӕг, зӕгъ-ма нын дӕ хорзӕхӕй, ам дзидзакӕсырдыгӕй уӕй кӕнынц. Уӕртӕ уым, рахизырдыгӕй.

Мы приглашаем Харитона. Мы его уже пригласили. Хонӕм Харитоны. Махӕй ӕрбахуыдта.

Учим осетинские пословицы. Ахуыр кӕнӕм ирон ӕмбисӕндтӕ. Ножт зонд шафы. Выпивка губит разум.